facebook page na vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta
hi mina mapoyana wa xipikara ni ku mane mi le ku wacheni ka chanele ya g1 sol makamu
afrika dzonga ku tlangutani koni boy vavasati hinkwavo sisini leyi va lava foot massage

hi le ka jiwanson hi maka muchannel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadambyini ya siku ra namuntlha hi gondi boy ku ri wa vumunhu wo saseka ka ha ku vuya gezi ku na swo tala ngo hi nga swi temendelaku hi siku leriwani um ha ku amukela nakambe eka jiwanson hi maka muchannel byela vayingiseri lava nga ku tiviku hi we mani we le kwihi yes vubondlo ndzi lomba kwala khona ya misava jikelela afrika-dzonga hinkwayo ndzi lomba kwala ka mudyavula tokoto studio um eh, jikelela afrika-dzonga hinkwayo mina mina gondi boy um eh, ni dume kahle hi vito leriya ra ku ra hi khona xitapa xitapa a hi nge paki i jaha leriya ra ka mavalani leyi masayitini ya giyani afrika-dzonga hinkwayo mr jiwani um eh, se wo hi ku pfa hi ku nyika milawu ya la ka jiwani sotoma ka muchanel ne mm-hmm. a swi pfumeleli ku munhu a ta hi le handle a ta interviewiwa a fika a tlula vinyi va channel hi ku haxa so u tikhoma nkarhi lowu taka. Eh, all right, no, no, no, no, ndza tikhoma next time. he he gondi boy Ahee. lowo duma why u ri laha namuntlha Eh,
loko ni ri laha ka siku ra namuntlha um g one solo makamu i munhu loyi ni nga vona timhaka ta ku ra ikhonomi i munhu loyi a ni nyikaku attention um i munhu loyi a vona ku ri okay no nyiko ya mina hi liya laya so that is why ni maker sure ku ri ni va ni ti tshuneta kusuhani na Jiwani so that is why hi xona xi nga ni endla ku ri nini ni ti kuma ni lomba kwala tlhelo ka n'wina ka siku ra namuntlha wo ti tshuneta a no ti tshuneta okay egoli boy mm, u lava ku humesa tinsimu hi ti 3 ta ta december 2022 u va khomeli yini vaseketeri
lexi ni nga va khomela xona vaseketeri ni va khomela timhaka ta ku ri no um va fe va cina va fe va tsaka ku fa ku dyiwa mali ku fa ku dyiwa mabonasi um ku fa ku xaveriwa vana kumbe vavasati kumbe na lava va cataku swi tele mani. um va famba swilo sweswo swi endliwa swi tsaka i swa just because ku va ku ri december ku ta va kha ku decembeka mani u lava ku humesa single kumbe u lava ku humesa album kumbe u lava ku humesa single tinharhu a ni van'wana ma swi biza swona ni humese single tinharhu nharhu ene vutisa just because eh ma tshamela ro ni vutisa na eh mi kuma ku wa posta la i ku singili ta huma se ma ku yi huma rini and i kuma ku i tsale na date la so hi ti 3 ta December ni humesa tinsimu ta 4 a hi album no chucha tinsimu ta 4 ni chucha swindzwanani swa four kha swi tirha mm.
why u choose four eh ni vona ku kuleti okay eh, nkarhi se wu ni bini ni nga ze ni phamela vaseketeri va mina swakudya leswi vo ka va nga laveki swona u nga za u bvonya bvonya mm. okay hi gondi boy u va tshembisa yini ka tinsimu leti nga ku teni ta four no eh vaseketeri va mina ni va tshembisa leswaku ra ikhono eh mi ya ku tsakeni mani mi ya ku tiphineni ntsena un'wana na un'wana loyi a rhandzaka xigaza a yi a ya tiphina lexi ni nga xi khoma ni khome timhaka ta ku ri no layani mi ya dya mali mi ya humesiwa timovheni mi ya ku rhungiseni vo tala loko ni ku ku rhungisa ni vula lava va va va ya ku va ya cata va ambalaka swingwavila ti kona tinsimu to fanisa na teto so mi ta va mi kha mi tsaka ku ya mahlweni mhani okay u ti tirhi na wo mhani. no eh tinsimu teto eh ni ti tirha na DJ Pride Panyas Hulela Jara ka Ngove na Soli Makamu Jiwani lowa tinhloko
okay i ra vungani u tirha na vona eh ro sungula ro sungula ro sungula ni kuma vakulukumba lava okay ka lembe leri ra 2022 a Swi ni va- nge se tshama ni tirha na vona mara Mm. swi vangiwa hi Sweswiwa. yini ku sweswi u u va u decide ku ni la ta tirha na jiwani la ta tirha na mpanyasi oh, okay the, the producer alright no eh, mpanyas i munhu loyi Ni nga recognize timhaka ta ku ri loko ni lava ku record-a swilo swo fanisa na tinsimu wa ni kota and loko ni kha ni record-a na yehe wa ni direct-a i ni pfuna hi mihleketo laha ni ta na so laha ni ta na so swi veki so mpanyas the producer i producer leyi loko yi kha yi ni producer yi kota ku ni producer oh alright
okay panyas i producer leyi loko yi ni producer yi- yi kota no ni producer ya Ehe.
ya se e- e gondi boy Aye. ku tikeliwa loko u nga tshama u va na kona loko u ri la ku hanyeni mayelana na swa music hi kwihi ivi na ku tikeliwa loko u nga va na kona hi le ka leta fort nsimu hi kwihi alright ku tikeliwa loko ni nga na- ni nga tshama ni va na kona ka music i timhaka ta ku ri Ni ba risimu ri tiveka mara mi kuma ku ka ti-event a ma ni rhambi. A va rhambiwi n'wananga i sono. Ah, hi va kenkela n'wananga. Yeah. Eh.
Okay, yeah. Siku ka le ta four. um no va na ku tshemba leswaku ka leta four um hi ku already na na ti-followers ta mina ta ka tiktok na varhandzi ni vaseketeri va mehe ve le ku endleni ka challenge hi risimu ro fanisa na leave my fucking car leswi vulaka ku va ta lava ku ni vona ku nga ri khale va ni vona ni ri kwini ni ri xitejini hayixe moyisa loyi stage u xi nambelini ene xi le ku n'wi kaleleni ni ta n'wi pambulela egondi boy hi nge se ya ka ka leswi swi nga ku olovela la musicini ne a hi tika voice ya wena voice ya wena leyi u vulavulaka yona a yi fani na leyi u yimbelelaka yona leyi u yimbelelaka yona yi endla nga ku wo kopela tinqambi to karhi u yi kuma kwihi voice leyi eh ho nu vheta ni ku tlha ni ni ti humesela rivaleni Mm. eh u tshame evuton'wini i rhandza ntlambi eh swi fana a ni swi tivi ni nga swi kombisa ku yini Mm. eh ni rhambe ntlambi yo karhi eh ivi swi ze swi akela na ku loko se ni ya studio niyavuma hi voice yo fana na ya yo straight yes Eh.
sweswo a swi tshama swi ni endlekela mina ne Mm. mara ni twe majojo ti kha ti ku swi di endlekelini Mm. tiku loko se diya diya diya va nqambi Mm. se a ti yimbele ku fana na qambi liya a yi ri role model ya dyona ma swi vona e ho hi leswi nawu swi nga ku endla ehe hi leswi swi nga ni endla mata why mr jiwani mi ta tsundzuka ka xitapa xitapa hi nge phaki um a no tihuwela tlilasini vhele loko ni swi sungula sweswiya loko mi vona se va ma twisisa so ni gina se ni bale trackane laha so va sungula ku interview interview but luck enough leswi swi nga ni tsakisa ni i timhaka ta ku ri munhu loyi ni nga vuma ivi swi swi tlhe- hi yena a fika a ya swi kuma ni vula president benny mayengani va swi postini ka page ya vona va posta ni le ka whatsapp va shera dideng ku kombeta ku yini um hi loyi wa munhu loyi a lava ku fana na mi mundzuku ka seko wonve ka ni ku byela xihundla xin'wanyana swi ta twana hi tinkambi letin'wanyana egondi boy swi tsakisa ngopfu ku nqambi yi ku kopela loko u tshika ti-remix yi tshika loko u ba ti-message yi ba Eh. ku ri yi jika na wena ne Eh. mara yi va proud ka mi ku me i role model ya mina i president beni mayingani swi tsakisa ngopfu ka president because va swi voko Eh, muhiza loyi a nga ti hi moya wa competition mm, mm. o ni rhandza mm. swi kwatisa ngopfu hi gondi boy ne loko munhu a jika na wena a jika na voice ya wena eh. a jika na the way u qambisaka swona eh. a jika na mavito ma tsini ta wena se loko vanhu va n'wi vutisa ne a ku a nga ku favor mara a ri ku endleni ka swi swa west rate a ri ku la dyi- a kha a jika Eh, jika a na ka- wena a- a jika na wena What is this? yes. so swi va swi ri kahle ngopfu ku u- a swi ku onheli nchumu ku me ni favor i president ben mainga Yes. president ben mainga navo va vurini va ku va favor peter tinet a hi mihlolo ku- Ma swi vona. ku favor munhu Eh. e se vo n'wina mi mi mi favor ku vanhu u za u u- u navela xitayele xa yena mi nga ti tumbeti gondibona ene mi nga va beef vanhu lavayani mi va beefela ku lava ku kuma ti-position leti ha ha beefiwo Eh, no mr joan lexi ni nga xi vulaka ne Mm. eh, ni rhandza ti-artist ta xitsonga hinkwata ne Mm. but sweswi mi nga swi kombisa mo ku ku na role model Mm. eh even hambi no va manembenembeni ya tepele Mm. a ni nge pfuki na siku na rin'we Ni beefe President Mayengani the reason i ku ni tiveka hi mhaka ya vona ni tiveka hi mhaka ya xitampa xitampa ni landzelele minkondzo ya vona eyi wa landzelela kondzo wa tuwa leyiwani before hi ya makete ni kombela ku tlhela ni ni ni ni yi ngetelela ni se ni yi vula hina xigondi boy u ri hi nge pfuki na siku na rin'we evuton'wini loko a hanya hi twi a beefa president ben mayengani leswi ni endlela ku va ta va ta screen recorder laha loko se u nyanyukile se u va bifa olright va ku hanu leswi i nge ti i nge pfuki namuntlha hi leswiwa se u kha u cema kha ku loko ni vona se va ha vuya inkomu

hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka g1 sonima ka muchanel chanel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla na gondi boy lowo duma kwala ka g1 sonima ka muchanel hi le ka mudabula hi gondi boy um u yi vhakele namuntlha ka chanel ya hina i ncini xini xin'wana u xi endlaku handle ka ku yimbelela cabronaria sandaria swede swede um mm. eh, ni ringeta ku kombisa timhaka ta ku leswi ni swi endlaka swin'wana hi leswi landzelaka mm. no. e, eh, ni munhu wa ku uh, xikolweni xa mavalana high school eh, hi break ni ti pakela tafula ni ti xavisela swiwitsi na mazimba cool time kahle kahle xin'wana na xin'wana lexi xavisiwaka ni xavisela vana va xikolo very ni n'wamabindzu Alright.
ni xavisa exikolweni mi n'wamabindzu mi xavisa exikolweni yes Eh, number two gondi boy i mc programe directara um Eh, tanihiloko ni mi kombise nkarhi lowani ku ri na fambisa ti-wedding ti-white wedding um kahlekahle xin'wana na xin'wana lexi nga nkhuvo kahlekahle ti-festival hinkwaswo leswiya wa chacha na charger Mm. Eh, kwalano na charger ni charger mpela kwalano u ri yini egondi boy loko munhu a ku fonela ku ni khom 500 ah a nga ku vutisa ngo la mani mu- okay kumbe u ku vutisini u n'wi byela leyi u u lavaka yona ne a ku ni khom 500
ah no a na ha a na ha- loko ku ri i yona tax kunene ni n'wi hlamula ku sweswo a ni tirhise swona a ni charge five hundred less take ni charge a thousand ni ku ni charge a thousand
okay mo hlangana na yona ka vahisa lavo rhambarhamba um challenge leyi ni nga tshama ni va ni hlangana na yona ne nkarhi luwa ni nge se phakama i fika haleni mm. and then loko ni fika ni fika ni ba swilo hinkwaswo ni semendela mm. ivi kuma ku loko event yi chaya vanhu va fambeteleni no famba entirho kahle kahle i fa i kuma ku ri munhu a ku i ta ku sendela mali loko i fika kaya loko i fika a nga ha sendi loko n'wi whatsapp a nga ha ku hlamuli i challenge leyi nga fika ni hlangana na yo vuton'wini yaleyo ka swilo swa ka sayitiro swo fambisa ya mm.
na yi twisisa swinene ya u na nsati gondiboy Is yowe cabronaria sandaria eh sati ni hava Mm. mu laveni ku tika yini lava ni va kumaku va fika va languta timhaka ta xisakani ka mina okay and then mi kuma ku ri na ni ni xini ni- na languta ku i va i kha i lava mina kumbe i lava leswi ni nga na swona na ku i ta hi number mani ehe Mm.
so loko i ta hi number one na swi vona ku hayi no loyi wa onge ti tele something se mi kuma ku hi fika hi nga kumani ka swin'wana na swin'wana se ni munhu wa ximbilwambilwana ma twisisa so a ni van'wani va ni byela ku a no mester gondi boy n'wina mi ni da munhu wa ku loko mi n'wi kuma mi kuma ku ri a mi phuxa hi swa vutomi mi va mi kha mi phuxana ma ni twisisa hayi munhu wo i tela ku tsopola laha ni nga ku vekeni kona
na yi twisisa swinene Mm. um u nga teka vo rini Eh, sati wo next year ni nga teka.
mara u se va na girlfriend Eh, ku vulavula ntiyiso hayi. Girlfriend eh, kahle kahle ni hava na girlfriend like eh, ka ka tin'hweti letiwa. Mm. Swo fanisa na leyi ya ku ya nge- le ku tikeni ni kombela ku wisa nyana hi marhandzu. ni nyikeni xitulu ni wisa Eh. okay e, e, e godibo a ni lava ku ti loko ni za ni vutisa ne mm. mara se ni ta vutisa hi hi hi hi hi vanhu lava u kumaku i tibra ta wena mm. va ku hlohlotela njhani kumbe va ku discourage njhani um ku fanisa na vanhu lava ni tshamaka na vona atikweni ra ka hina um a ni swi tivi ku ni kule hi ku ni kulele ka xigalu na mm. ivi loko ni vuya sayiti lera ra ka mavalani ku na lamaya ma ku loko ma ma ni vona mi kuma ku a ni ma swi tiva ku vhele a hi vanhu hinkwavo va nga ta ku hosihosi va nga ta vona ku fuma ka matilo yes so mi kuma ku man'wani ma ku ah e, e, e, i ya kwihi waluya wa ka mani wa twat sweswo swo fanisa na sweswiya mm. kasi ku na lava mi kuma ku va tibaku hi xifuva hi mina evheni na loko i kuma ku rivalalisanoyanga facebook ro ku ah hi mina ka mi tshama hala ka gonde boy yeah lediya dyo duma mandzi mm. and then van'wani va swi vona ku ri oh no ni heta ni va ti-role model ta va ku na xiyisa xa sona so evuton'wini okay so ri ku va vutisa swivutiso uh, random leswi nga fambi hi la yini mm. loko u qambha risimu u va u kha u swi hleketa swi huma kwihi um loko ni qambha risimu ni fika ni languta timhaka ta ku ri okay no i yini xi nga ku trendeni okay eh ivi na mina ni ta na na vu creativity bya mina Ni ta mu- ehenhla ka lexi nga ku trend eh ni ta mu kombeta hi laha ka ku xiyisa lexi xi kha xi ku leave my fucking car mantu says i will no baby ni xi ku leave my fucking car i nkarhi luwa swi nga trenda hi wo nkarhi luwa swilo leswiya Yeah. so mina mi kuma ku ni ndla yini ni ku leave my fucking ni ni ni record ta laha mm. swa fambelana ivi ni ya ka tiktok loko ni ba xiclip yani ivi loko ni vona ka ticoment va ku ani bana xi hi xexe eriseneni vakena va nghena la eh.
ni beleni nyana la yini yin'we yaleyo vapeleriwini wa va vona he hule se va chela chela va hleketana ku vuya tikhoma movha ti la ku pfula rivati xana volo baleka va ti astropet sesilivi my fucking car huma movheni ya mino
u blind na ndi u tsakisa hambi ku ri hava nghoma ku leswo tsutsum tin tin tin tin Eh, ey eh. wa fita ku nghena studio u endla sweswo ntsena more especially loko hi kha hi ku vona Mm, laha ni hi hi gondi boy hambileswi vanhu lava va nga subscribe ka channel leyiwani va nga ta ka va nga viewi hinkwavo Eh. va lava nga ta ku viewa ka vanhu lavo talo hi nga na vona kombela support ka vona no eh, magazini xing salama mayito vo cobra na na va elepente vo xinamuxi eh, xikwekwerekwe ni vula ku ri ti-language letiya hinkwato eh, ni kombela support ka n'wina ku va ni tikuma ni ri manembenimbeni hi n'wina mi nga ta ni endla ku ri ni va gonti loyi a tivekaka ka siku ra namuntlha, mundzuku ka siku ni swi tiva ku I know ku tikuma ni ri la i mhaka vaseketeri ni varhandzi. So n'wina mi subscribe ku chanele leyi ya Mister G1 Solly Makamu na mi khensa na n'wina na n'wina mi layikaku na n'wina mi mi mi mi vulaka swin'wana na swin'wana so ni ni rhandza ku khensa hi mhaka yaleyo mi nga ku yi endleni Eh, na mi khomele swilo swo tala ngopfu tsene ni mi respecta ni mi teka tanihi vo boti no vo sesi wa mina xigaza kumbexani swa ti-comedian swi kota ku kula laha afrika-dzonga
hi le ka g1 sonima ka muchanel chanel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha a hi ri na gondi boy hi ta tlhela hi huma hi ri nsimu ra yena ra ku ka titimela ka titimela mhani ka titimelo Eh, ende xin'wana xa kona ya eyi nga ku hambane mi landzelela ni la loko ni loko ma- mo ka ma nga ni rhambi Eh. ni la ku ngheni nkan'we ni se xitejini ya ba swilo leyi loko tigegi na tona ni ta n'wi pambule
a a ni nga ma byelaki nambara ku ma ni kuma kwihi. ya va va- va byeli lo- na loko u ri na na swa ti-email na ti-tiktok na ti-facebook mm. vheta va va byela tala alright no eh, already ka tiktok mina gondi boy lowo duma 123 ka facebook gondi boy lowo duma ka whatsapp eh, ni kumi kahle ka nambara liya ya 071 84 26 876 u ni tsapa kahle u ni kuma kwelaha na loko i lava ku ni rhamba ka tindhawu ta ku hambanahambana ni ku bondlo ni lomba kwala khoneni ya misava na hosi ya mina jiwani i wa n'wina